Här President, no der allgemenger Diskussioun virun enger Woch iwwert d'Konsequenzen an d'Suitte vum Brexit-Referendum hu mer elo dozou eng Aktualitéitsstonn gefrot vun der csv mat dem signifikativen Titel Les effets et conséquences économiques, nee, les effets et conséquences vum Brexit pour l'économie luxembourgeoise. Et notre place financière. L'économie luxembourgeoise est notre place financière. D'Formuléierung gläicht schonn bëssen engem freudianesche Lapsus an de Wiessel zum Possessivpronomen notre léisst op déi déif subjektiv Affektioun schléissen, déi och hei un den Dag geluecht gouf. D'Finanzplaz gehéiert net dem Land. Se gehéiert net eis, also de Bierger vun deem Land. Mee se gehéiert de Kapitalbesëtzer, déi hei iwwert eist Land, iwwer Lëtzebuerg hir Geschäfter ofwéckelen, respektiv ofwéckele loossen a gutt dorunner verdéngen. Op der Finanzplaz Lëtzebuerg gi Verméigen an der Héicht vun zeg Dausend Milliarden Euro geréiert, placéiert oder gehandelt, déi méi wéi 100 Mol de PIB vun eisem Land ausmaachen. Eng gigantesch Somm, déi aktuell méi héich ass wéi all lëtzebuergesch Staatsbudgeten zesummegerechent zanter der Onofhängegkeet vun eisem Land. Grond fir dës Entwécklung ass an éischter Linn eng Steierpolitik, déi immens avantagéis fir Kapital ass an déi am europäesche Verglach zu den niddregsten gehéiert. An der Steierkonkurrenz gëllt also kee level playing field. Dee gëtt just invoquéiert, wann aner Länner nach besser Konditioune fir d'Finanzkapital ubidden oder ubidde wëllen. Den eigentleche level playing field, nämlech eng harmoniséiert Steierpolitik an der Europäescher Unioun, déi Fiskaldumping géif verhënneren, ass vu Lëtzebuerg ni vertruede ginn. Den Ausbau vun der Finanzplaz, hire juristeschen Encadrement an hir Verflechtung mat der Politik huet dozou gefouert, datt eist Land an engem enormen an ongesonde Mooss vun där Plaz afhängeg ginn ass, politesch an ökonomesch. An all Ukënnegung vun Diversikifikatioun vun der Wirtschaft ass eidelt Wuert bliwwen. Duerch de Brexit wäert de Poids vun der Finanzplaz zu Lëtzebuerg wuel kaum schrumpfen. Am Géigendeel gesäit et éischter dono aus, datt de Poids nach wäert méi grouss ginn. D'Gefor besteet, datt sech duerch d'Unzéie vu weidere Geschäftsaktivitéiten d'Gewiicht vun där Finanzplaz nach weider vergréissert. Datt de Brexit-Referendum net nëmme gesellschaftspolitesch reaktionär Zich hat, mee och sozialökonomescher, mierke mer däitlech. Et ass och schonn ugeschwat ginn, De britesche Finanzminister Osborne huet seng Virstellungen, seng Virstellungen vun der zukünfteger britescher Fiskalpolitik duergeluecht. D'Steiere solle massiv erofgesat ginn an eng nei Spiral vu Fiskaldumping soll agelaut ginn. A wéi gedenkt den Här Osborne dat ze finanzéieren? Och dat huet en eis verroden, Duerch e weideren Austeritéitspak a Groussbritannien, also weider antisozial Spuermesuren um Bockel vun de Schaffenden, de Prekariséierten. An d'Reaktioun hei zu Lëtzebuerg? Hei zu Lëtzebuerg huet sech elo eng Allianz ronderëm d'Finanzplaz gebilt, d'Fongenindustrie, d'ABBL. A si hunn an enger Pressekonferenz hir Fuerderungen duergeluet. An déi Fuerderunge sinn am Fong genee dat selwecht wéi déi reaktionär Kräften a Groussbritannie fuerderen, nämlech nach vill méi Steierkaddoe fir d'Finanzplaz, déi grouss Betriber an d'Multinationallen. Natierlech géigefinanzéiert duerch Ausgabekierzunge vum Staat. Politesch gëtt dës Haltung hei vun der csv ënnerstëtzt. Den Här Mosar ass drop agaangen, d'Baisse vum Taux d'affichage, dee weider soll erofginn, wou d'Regierung, déi jo schonn d'Steiere senkt, opgefuerdert gëtt, déi d'selwecht wéi a Groussbritannien nach weider erofzesetzen. Dat do Wat den Hermosaf fuerdert, dat ass d'Race to the bottom, déi ongebremsten an ongehemmte Konkurrenz, déi all soziale Fortschrëtt onméiglech mécht. Här President, Lëtzebuerg brauch effektiv eng Post-Brexit-Strategie. A mir mengen, datt Elementer dovunner mussen eng gerecht a koordinéiert Steierpolitik europäeschem Niveau sinn, déi ëffentlech Hand zu Lëtzebuerg an an Europa, muss déi entspriechend finanziell Mëttele kréien, fir de Sozialstaat auszebauen, amplaze wéi bis elo zeréckzeschrauwen. Mëttele fir déi sozial-ökologesch Transformatioun vun eiser Gesellschaft endlech ze initiéieren, déi mer esou batter néideg hätten. Lëtzebuerg misst an deem Prozess eng dreiwend Kraaft sinn. Well bis elo ass ganz dacks mam Verweis op Groussbritannien all Tentativen, zum Beispill fir d'Virundreiwen vun enger Finanztransaktiounssteier vu Lëtzebuerg, behënnert ginn. Mee sollte mer net grad elo, wou Groussbritannien net méi Member vun der Europäescher Unioun wëllt sinn, eis net deenen 11 Länner an Europa uschléissen, dorënner eis dräi Nopeschlänner, fir déi Steier esou ze gestalten, datt Lëtzebuerg nei fiskal Recettë kritt, a gläichzäiteg den europäesche Budget gespeist gëtt fir eng wierklech europäesch Investitiounsoffensiv an an engem anere Sënn, wéi se am Ment vum Här Schäuble gefuerdert gëtt, dee gär hätt, datt Europa soll an d'Rüstungsindustrie investéieren. Här President, och eist Land steet op enger Kräizung. Entweder mer fueren sou virun wéi bis elo an heizen de Steierdumping monter mat un an domadder déi zerstéieresch Konkurrenz tëschent de Länner, oder mer entwéckelen eng kooperativ Strategie, déi d'Grondlag vun enger nohalteger Perspektiv fir eist Land schafe kinnt. Merci.
Merci och dem Här Baum. An d'Wuert huet elo den Här Wirtschaftsminister, den Etienne Schneider.